Wamito cako yubwa ma tyen ki cawa me Nipo tin i nindo i pyera aryo me dwe me apar mwaka alip aryo ki apar wiye acel, 2011. En aye obedo nino ma kimako kwede president macon me Libya ladit Muammar Gaddafi. Part. Muammar Gaddafi obedo i kin dano ma ICC nongo ocwalo lok madit ni myero kimak pi lok ma gin gubedo ka wacone ni wano nyo tim gero i kom dano me i lobo me i Libya so ki cwalo arrest warrant ni ngat mo keken ma omako ma oneno gin mo ma Gaddafi myero ki mak gin eni ki keto i kom dano ma dwong ki bi keto bene i kom nga president me Sudan Bashir Bashir Gaddafi ki keto i kome so tino ma tino aye ni en ma ki mako kede Gaddafi ma i onge ki neko ne o dano ma dwong waco ni Gaddafi ni obedo jo mukene waco ni Gaddafi ni obedo president ma ber me Libya jo mukene bene gitye ki koko ne i kome. Ento neke okelo alokaloka madwong i Libya ma wan weng wangeyo ni Libya has never been the same ever since to pa Gaddafi. To pa
Gaddafi ki bota onyo kit ma wi lobo oneno kwede obino ki gin ma leb mo lwongo ni mixed reaction. Jo manok ma gucwako gucwako kit ma gucwako kwede-ni. Jo mukene tye ma gukwero ni gin mo keken ma otimme ma lubbe ki kwo pa Gaddafi onongo pe ber tutwal. Pien ka ineno Gaddafi onongo tye ka tic matek me neno ni Afrika

ki uno ma i nge uno ni bene kineko. Neke ma obino ni was not a surprise. Ento no kita ki tamo kwede ni no mito ki mak ki te i ICC ki cet ki pidi kome. Ento po aromo wajo ngo ki mo weko o o wa i to. Mm. Meno gin na put tye kenyu kono rong tye kono tye nyo pe. Ento the aftermath of To pa Gaddafi, gin ma tye ka timme wa i Libya wa kombeddi en aye ni kuc ma atir atir pe. Ineno i nge tone ni bene cucut wode ma nongo cok kwede tutwal-li bene kimako woko obedo i buc. Watyen bene pud kigonye lanino ca. Kigonye lacen ca, odugu cen, dogine mudugune waci mito cung me bedo lapyem, latela lobo ma megi. mito leyo i kor war pa wonne. Ento en onongo bedo ki leb acel, tye proverb moni i leb acel waco ni dong just it's just a umo wang dano ni everything is okay ma nongo gin mo pe tye maber. Kit mukene kiromo dong nene ni well he was among kono dictators kit ma nongo kiwaco kwede ni ento policy ma mege kit ma nongo tiyo ki dano nongo romo bed is a dictator ento dano nongo ngiyo ki lakodi tela ma kumeno ni Ka kwoni dong ngat mukene obino leyo wange, tye ka telo dano ki ni owek ineno ka obedo i Libya, tuku obedo ki koko ni wo, wo, wo. Kadi ka onongo i kare pa Gaddafi ni kiwaco kiloro cene ki mutaka me cito, kiloro cene ki wheelbarrow me cito ka wilo mugati, at least there was peace and stability. Ento komedi jami matino tino ma timme lapiny lapiny ki madwong. Ki, ki, ki, ki, ki mako en pi gin ma kitye ka waco-ni. kukukuku ma tye ka ma dano madwong ki nekogi ci dong watye ka neno ni nek do okato namba madwong i yung nge to pa Gaddafi do. Inge ni i transitional government mo keken ma nongo dano tye ka mito turo gamente, dano mito loyo, dano mito timo gin mo, inongo ni wanga gin akuma nongo obedo tye. Nek alyeli bedo tye, nek alany bedo tye, kidnaps bedo tye, all those are things ma timme. Ento amito bene wacci ni gin mukene kiromo bene timo ne, jo ma tiyo cok ki gamente romo timo gin eni me balo nying gamente moni ma tye ni wek gin gi nong kacungu ma meggi. Dong ka koni gin moni otimme i lobo ma megi giwacci aa jo ne gutimo, jo ne gutimo, kituko ci medo i wang jo moni ni wa, kombeddi wan wa Uganda eni, ngatu ma keken romo timo gin moni iwacci aa Museveni aye otimo. Kitimo gin mo marac mo aye Museveni otimo ento itamo ni tye ki cawa mene ma tye ka cito ka time la kodi gin akumano ni these are also questions ma omyero onongo ka ipenye kekeni so these are uh, any country obu bedo ki labika ne ma kicoro kine mukene inongo ni tye o naturally kine mukene tye ma ki stage managing ci dong ine dong omyero inen kit ma ibitimo kwede but overall to pa nyeri ni pe obedo gin maber onyo gin mayot ito nywali me lobo ma mege.